بیا سناؤ امید کریزو سب دوست احباب سب ٹھیک ٹھاک ہوسن ماشاءاللہ صبح صبح دا ٹائم ہے اساں اپنے روزی روٹی دے ویندے پئے ہیں اساں اگے رستے وچ ولاگ شوٹ کر گھنوں سارا بیل گاڑی کھڑا ہے سارا ڈاند ریڈی کھڑا ہے اساں ماشاءاللہ خوبصورت اور مزیدار لیول دا ولاگ پیارے جے ویدر کول کھڑ کے ویدر دے نال کھڑ کے ولاگ پیارا جے شوٹ کریندے پئے اج دا امید کرے تو کو اج دا ولاگ سارا پسند آسی چھوٹی جی ریکویسٹ ہے آون والے نیو ہر دوست احباب سجن کیتے نیو سبسکرائبر کیتے ساکو ایک سبسکرائب دے چھوڑن چھوٹا جے کر کے بیل آئیکن گھنٹی پریس کر چھوڑن اور آون آلی نوٹیفیکیشن تہاکوں ساڈے ولاگ دی ملدی راہسی خوبصورت سرائیکی کلچر دی شان اے ڈیدے پئے وینا ویورز مارکیٹ ہر شے بند ہے بالکل بالکل کیونکہ فوک دی وجہ تو کر گیا نا ہر شے بند پئی ہے تھے تاکو جڑے رہو سارے چینل تک واج دا مزیدار پیار اور لیول دا ولاگ دکھے سو کیونکہ برا تہاڈا سپیشل لسٹ برا تہاڈا آ گیا لیکن لوگ کیا نہیں آئے حالی چلو کوئی گال نہیں اساں آپ آ گئے اساں چلدے ہیں آپ دا ماشاءاللہ روزی روٹی کرینے ہیں بہ کے روزی روٹی کرینے کیبن کھلینے صبح صبح دا ٹائم ہے فوک پیا ہے بہت زیادہ فوک ہے بیک سائیڈ دے فصلیں فصلیں دے بھی دیکھو کوئی شے بھی نہیں نظر دی پے بالکل بھی اس سائیڈ دے بھی بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے تے امید ہے کہ تکو اج دا ولاگ سارا پسند آسی سارے جڑے رہو تکو پیارا پیارا مزیدار خوبصورت سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ماحول آئی دے دکھینے تے تکو اج دا مزیدار اور لیول دا ولاگ لگ سی پاک ویلیج لائیو سلیم کھوکھیالا اور انشاءاللہ تعالی جڑے رہو سارے چینل نال توائی دی خوبصورتی دی گھن لیکن ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل دی وئی ہے سرور آندہ پہ بیل گاڑی ساری خوبصورت مزیدار لیول دی تے انشاءاللہ تعالی تکو آج دا خوبصورت پیارا اور لیول دا بھی لاکھ میں لگتے تے ہی میں سانا مہتہ کی تیرہ کو ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ویڈیو نال جڑے رہا ہے پیار کی رہا ہے سپورٹ کرنی ہے تاکو مزیدار اور خوبصورت دکھے سور آندے ہیں تے اور انشاءاللہ تعالی موسم بہار لیول دا ویور دیکھ لو کیبن دا سارا بند پیا سامنے سلیم کھوکھے والا ویور اور انشاءاللہ تعالی تاکو ماحول دکھے نے آئی دا لیول دا خوبصورت شے ساری شان بیل گاڑی لو ویور ماشاءاللہ باہر آئے تے بھائی اور ایک کپ کھین کے آگن بڑے پیارے پیارے کپ ویور ایک کپ چیک کرو کتنے پیارے ہیں لیول دے کپ ان پرلی سائیڈ دے بھی کپ لیول دے پیارے پیارے پہن تھے جائیں دوست اب آپ گرنے ہوئے سانا رابطہ کرے بلتو کسان کپ کھین کے بھیجے نہیں تو ایک خوبصورت پیارے جائیں انہیں ماشاءاللہ اپنا کیبن باندھے حالی کیبن کھلے نے دے ول بانے روزی روٹی کرے نے ویور اے بھائی آئی رکش کے اللہ کپاں اللہ دے پیالے گلاساں اللہ بہر دا موسم ول ویور ایویں ہے تھوڑے بھرا دے ایریا دے ساڑے گاؤں دی خوبصورتی دا نظارہ آج کو جس طریقے دے دے دے پہ وینا ماشاءاللہ بڑا ہی لیول دا موسم بڑا کھڑے تے باقی ایویں سارے چینل جڑے رہو محبتاں ونڈی آؤ سارے پیاریاں پیاریاں بلب ساڑے کو بلدے کھڑے ایویں سارے نال پیارا پیارا محبت دار جڑے رہو سارے چینل نال ساکو پیارے پیارے محبت دار لیول دے ولاگ ڈکھیندے رہو تو سلیم کھوکھے والا تہاڈا بھائی تے انشاءاللہ تعالی اج دا ولاگ تہاکو چاسا سی دلچسپ ولاگ تھیون والا ہے کیونکہ فوک بہت زیادہ ہے سورج دا تھوڑا تھوڑا سورج نکلا ہے بڑا پیارا اور مزیدار ولاگ تھی بنا لیا اجدا تے جڑے رہو میں محبت کر کے سپورٹ کر چھو لائک مار چھوڑو چھوٹا جیاں تے تاکو اجدا مزیدار ولاگ دکھینے ہیں سامنے سٹینڈ تے کاراں لگی ہوئی ہیں لوکاں نے کپڑے شپڑے گھدے ہوندے اساں کپڑیاں توں بغیر ودے لیکن کن شن ٹھرے کھڑے ہیں بٹ سردی لگی کھڑی ہے تے باقی انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے سی بانے روزی روٹی کرے نے برادر اسپیشلسٹ اپنی محنت دی روزی دے آگے کرن اے وی ساڈی محنت ہے ولاگ کریں دے پے محنت کریں دے پے اللہ پاک تو کامیابی دے وے سا کو اچھا سلا دے وے اچھا رزق محنت دا سلا دے وے حلال دا رزق اپنا ہونا چاہیے دے تے بس جڑے رہو تے محبت کو لکھے نے والا کیبن کھول کے انشاءاللہ تعالی جڑے رہو لو ویور ماشاءاللہ چیک کرو بابے ہوری گھوڑا کی دی وزن کیا بات ہے اے بھی ویور سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ہے اے دے پہ وینا ماشاءاللہ اے ہن اے نیلم گھوڑا ہے کہ کھچر ہے لیکن جو بھی ہے چلو جی اللہ انہاں دے نصیب کرے چیک کرو اے پتہ نہیں کدے کی دی وینن بزرگ ہو رہی ہیں تے گھوڑا کی دی وزن نال سے کیا بات ہے ویور

ویلکم ٹو بیک ویور اندر ماشاءاللہ ساڈے اساں درود شریف پڑھوایا اج دا ٹائم درود شریف نال ماشاءاللہ اج دا ولاگ خوبصورت پیارا جا ولاگ درود شریف نال اج دے ولاگ نال تساں محبتاں ڈیونی ہیں پیارا پیارا محبتاں ڈیونی ہیں اج دے ولاگ نال تساں بہوں زیادہ سپورٹ کرنی ہے ساکو اج دے ولاگ نال ساکو محبت ڈیونی ہے اور انشاءاللہ تعالی اساں ہی خوشی نال ہی نعمت نال پیارے پیارے خوبصورت کلچر دے سرائیکی نظارے سرائیکی کلچر دے خوبصورت پیارے پیارے بلاک گھن کے آندے رہو تے تہاڈیاں دعاونڑیاں دعاواں کر گھنساں اگوں تساں دعاواں ڈیونڑیاں دعا تہاڈی دے صدقے اساں انشاءاللہ تعالی کامیاب تھیونڑاں ہے اور محبت ڈیونڑی اور ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو پوری واچ کرنی کیونکہ ویڈیو پوری واچ کریسو تہاکوں پتہ لگ سی کہ بھرا تہاڈے سلیم کھوکھے آلے تہاکوں کیا آکھے تے آج دے ولاگ نال ماشاءاللہ پیارا ولاگ ہے آج دا درود شریف پڑھوائے آج بہوں پیارا پیارا دیں گزرے اور ہی وی لاگ نسا کو ڈیو اجازتاں لیکن چھوٹی جی ریکویسٹ اے ہے اجازت گھنن تو پہلے سبسکرائب کر چھوڑے بیل آئیکن گھنٹی پریس کر چھوڑے کیونکہ آون والی نوٹیفیکیشن تاکو ساڈے ولاگ دی ملدی رہے سرائیکی کلچر پاک ویلیج لائف سرائیکی تے تاکو اساں ایویں پیارے پیارے سرائیکی ولاگ دکھیندے رہو سارے چینل نال جڑے رہے کرو ساکو محبتاں دیتیاں کرو سپیشلسٹ سپیشلسٹ تہاڈا بھرا ہے ایندے ہک لائک ہک سبسکرائب ہک فالو ہک شیئر نال تہاڈے بھرا دی زندگی بدل ویسی